Хикәя. Гаеп. Ах, буранлап та куясың. Ишеп, ишеп ява быел кар. Җәй буе яумаган яңгыр карга әверелеп, җирне сугара бугай. Ни пычагыма шушы буранда юлга чыгып киттең, җылы өйдә коймак пешереп ятмыйча? Бетмәс иде базар, башка көнне чыгар идең, дип үземне сүгәм. Чаллы базарының иңен-буен йөреп, балама кирәкле нәрсәләрне алып кайтырга чыктык. Ә автобуслар юк. Буран сәбәпле, рейслар кичектерелә, дип игълан биреп торалар. Вокзалның көтү залына кереп, транзит рейсны көтәргә булдык. Улым теләгәнен алдырганга күңеле булып, суыкта йөреп күшеккән борынын җилкәмә терәп, йоклап ук китте. Янымда утырган илле яшьләр тирәсендәге абзый да, Үз ягына иртәдән бирле юлуңай транспорт көтә икән. Бик сүзчән булып чыкты. Бәлки, бүлдерми тыңлаучы булганнан файдаланып, эчен бушатасы килгәндер, үзенең ни йомышлап йөрүен сөйләп китте. Абзыйның кинәт чит кешегә ачылып китүе сәеррәк тоелса да, язмышы кызыклы булып чыкты. Аның салмак тавышыннан оеп, мин тыңладым да тыңладым. Мин гомер буе җан сөймәгән, күңелгә ятмаган хатын белән яшәдем. Үзем бер рәхәт күрмәдем, аңа да күрсәтмәдем. Яратып өйләнмәдем. Шулай туры килде инде. Сөймәгән хатыннан туган балалар да ят була диләр, дөрестер. Кагып сукмасам да, улыма, кызыма мөкиббән китмәдем. Дөрес, эшләп тапканымнан аермадым. Ач-ялангач түгел иделәр. Тик рухи якынлык булмады арада. Кино, циркларга йөртмәдем, табигать кочагына гаилә белән йөрү, уртак эш, фигыльләр булмады. Балалар таләп иткәндә дә йөз сәбәп табып, Кире кага идем. Хатынымны әйткән дә юк, кунакка барсам, алмадым, ялга китсәм, ул өйдә калды. Аның гаиләне саклар өчен ничек тырышуын белдем. Арабызда ни булса да, балаларга мине хурлап, ләм-мим дә дәшмәвен күрә килдем. Гомергә башка ир-атка да өйләнеп бакмады ул. Битарафлыгым белән ничек рәнҗетсәм дә, тормыштагы һәр уңышсызлык өчен гел үз, үзеннән үч алсам да, түзде, каршы әйтмәде. Ярата иде чөнки. Әй дә ярар, миңа хәзер барыбер, дип дөньяга төкереп, өйләнергә тәкъдим ясагач, ул елап җибәргән иде. Җүләрерәк ахры. Башка берәү булса, көләр иде. Тучны бар да өйдә түгел моның, дип уйлаган идем. Ә ул кочаклап, мине шашып, шашып үпте. Курыккан идем. Юкка чыгарсың да, табалмам дип кайгырган идем. Беренче күрүемнән бирле яратам. Үкенмәссең, бәгърем, синең өчен генә яшәрмен, дип елый-елый мәхәббәтен аңлатты. Минем өчен аянычлы, бимазалы көннәр иде. Күңел әрнүеннән, йөрәгемнең туктаусыз сулкылдавыннан бер дәва да таба алмый интеккән көннәрем. Күкрәгемдә әче таш булып каткан рәнҗүне, хыянәт әчесен үзем генә күтәрә алмам күк тоелды. Шигырьдәгечә, җылы кул кирәк иде яраларымны бәйләргә. Очраклы танышкан Сәрия кызый ихтыярсыз сайланган юатучы булды ул чакта. Елмаючан, назлы, итәгатьле татар кызы. Дөресен әйткәндә, гел иләмсез булса да, илтифат итмәс идем, барыбер өйләнер идем. Кыяфәт холкы түгел, йөрәгемне миллион кисәкләргә ваткан башка кыздан үч алырга кулай булуы мөһим иде. Ничек яраласа да, ничек кимсетсә дә, өзелеп яраткан, бер генә мизгелгә дә исемнән чыкмаган Валя, анысы, сөюем хуҗасы иде. Чаллы автомеханика техникумында таныштык без аның белән. Бер курста укыдык. Ул минем беренче мәхәббәтем иде. Гаиләләребез КАМАЗ төзелешенә ерак Украинадан күченеп килгән. Татар иле уртасында бер милләттән, бер диннән булган кызны табуыма Әти-әниләр бездән артык куанды бугай. Сиксәненче еллар башы, һәрнәрсә талонга, кибетләрдә шар тәгәрәтерлек. Ә Валяга мәһабәтем шулкадәр көчле, гел куандырасым килә. Шоколад, кәнфит белән сыйлыйсым, кино-дискотекаларда йөртәсем, алкабалдаклар аласым килә. Чибәрлеккә чамасыз хохлушкама группа егетләре ничек ымсынып караганын күрмиммени мин? Ял кичәләрендә мин Валяны биленнән эләктереп зыр-зыр әйләндергәндә, ничә көнче күз аркамны тишәрдәй булып янганын сизмиммени? Ах, Валя, Валя, минем сөйкемле хохлушкам! Валерочка, җаным, дип йөгереп килеп муеныма сарылуларың, беренче үбешү, беренче бергә оттырган таң, язгы чаллы кичләре, мәңге онытасым юк. Мин сине генә күрдем. Укуым синең өчен, группа активисты булуым синең өчен, гитарада уйнавым синең өчен, төннәрен пристаньда йөк бушатып акча эшләвем дә Синең өчен иде. Дүрт ел гел бергә булдык. Чертёжларыңны мин сыздым, экзамен зачётларыңа мин әзерләдем. Үзең үк син булмасаң, сопромат бирә торган кешемени мин, дип шаярта идең. Армиягә чакыру кәгазе килгәч, икәүләшеп еладык. Ике ел бит, ничек түзәрбез? Эх, аерылды юллар. Хатлар еш языштык. Служаклар көнләшәләр иде хәтта. Валяның фотосына карап тел шартлатучылар күп булды. Мин армиядән кайткач, өйләнешергә сүз куешкан идек бит. Ике ел буе шул өмет белән яшәдем. Миннән бер ай алдан демобилизацияләнгән Чаллы егете Коляга күчтәнәчләр биреп җибәрдем. сөйгәнемне алданрак шатландырасым килде. Хезмәтемнең соңгы аен этеп, төртеп үткәреп, Вальм янына ашкындым. Хәзергедәй күз алдымда, бер кочак чәчәк күтәреп, ике баскычны бер итеп, ул яшәгән бишенче катка йөгереп мендем. Сагынуым шул кадәр көчле иде, хәтта ишекне Коля ачканга да игътибар итмәдем. Валяны күтәреп алып, кочып үбәргә тотындым. Соңрак кына аптырап калдым, Коля каршымда эчке штаннан басып тора иде. Гафу ит, Валера, шулай килеп чыкты, Без бер-беребезне ошаттык. Коля бездә торып калды. Мин аның белән без аның белән ачуланма шулай килеп чыкты, дип ыкмак килгән Валик күзләрен яшереп Коляга ышыкланды. Минем аяк астымда җир ярылды. Шул кадәр оятсыз рәвештә, ике якын кешем, дустым белән сөйгән кызым берьюлы хыянәт иттеләр миңа. Арттан килеп, агулы хәнҗәр кададылар. Ничек түзмәк кирәк? Мин Коляның измәсен изеп, фатирларын пран-заран китерүемне икенче көнне милиция бүлегендә генә белдем. Акылым күпмедер вакытка сүнеп торган күрәсең. Стресс хәлендә була торган күренеш икән. Монысын соңнан белдем. Шул хәлдән соң Чаллыдан чыгып киттем һәм 20 ел кайтмадым. Бүгенге көнгә кадәр. Шәһәр үзгәргән, бар да баш, башка, үзгә, ят. Мин генә һаман шул яралы гашыйк булып яшәгәнмен. Үз хыялларым эчендә. Үзем генә төзегән алсу дөньяда яшәгәнмен. Бу дөньяда бары мин һәм мәһабәтем Валя булган. Яши торгач, гафу иткәнмен инде мин аны. Гел уйларым да аның белән сөйләшеп, киңәшеп, чын булмаган тормыш белән гомер иткәнмен. Бу яшерен дөньямда балаларыма да, хатыныма да урын булмаган. Валяга булган мәхәббәт бөтен дөньямны биләп, миннән наз, игътибар көткән якыннарымны барыннан да мәхрүм иткән. Егерме ел күрешмәгәннән соң бүген, ниһаять, Валя белән очраштым бит мин. Махсус кайттым, сагынып, күрәсем килеп, гомерем буе бар уемны биләгән чибәр Хохлушканың күкрәгенә башым салырга дип кайттым. Бишенче кат, таныш ишек. Йә, Хода. Улмы соң бу? Юктыр, булмас. Имәнеп киттем, югалып калдым.

Көлгәндә Валяның өч ияге берьюлы селкенеп куя. Алагаем калынайган иләмсез гәүдәсе якынча гына да хыялдагы кызныкына туры килми. Коля белән бер генә ел яшәгәннәр, аннан тагын өч иргә барган, берсе белән дә яши торган булмады, дип Барысын да аты-юлы белән тәфсилләп сүкте. Ике атадан өч баласы бар, сөт заводында упаковкада эшли икән. Бер сәгать чамасы хәзерге Валяның йөз чалымнарында элекесен эзләдем. Тапмадым. Йөзе дә,

Шуннан ары мин инде артык бер минут та бу фатирда кала алмадым. Фикерләремне җыя алмыйча, шәһәр паркына кереп чүмәштем. Ах, Валерий, Валерий, ах, җүләр нәрсәкәй! Ничә еллар буе шушы Валя дип шошындың бит. Гаиләңә биреләсе күпме җылыны, Ата назын иң якыннарыңнан күпсендең. Алма кебек, кырыкта да нәфислеген җуймаган, алтын ана, менә дигән хуҗабикә булган Сәрияңне сарыга салдың бит. Татарва дип кенә мыскыл иттең бит син аны. Хатын-кыз буларак җылы сүз ишетмәде. Бер наз, игътибар күрмәде ул. Чын күңеленнән мине сөйгән, балаларымны кадерләп үстергән, хәр гозеремне үтеп үтәп торган Сәриямә ничә еллар битарафлык күрсәттем. Милләтен, туганнарын, гореф-гадәтләрен кимсеттем хәләлемнең. Имеш, дуңгыз ите ашамый, кылана, имеш, чисталык дип артык чәпчи, имеш, хәмер ишми, мәҗлесләрдә кинәнеп гүләйт итүне өнәми. Соң, болар бар да аның кимчелеге түгел, өстенлеге булган икән бит! Туганнарымны хөрмәт итте. Дини бәйрәмнәремдә таба ашы пешерми котламый калганы булмады. Ә мин, татар илендә гомер итеп, сүгенүдән кала бер татар сүзе отмадым. Что син, мин бит үз милләтемнән, үз динемнән булган Валяны яраттым. Минем өчен җанын бирергә әзер татар хатынын кешегә санамадым. Ник соң миңа үземнең мәгънәсезлегемне, мәлгуньлегемне аңлар өчен егерме ел вакыт кирәк булды икән, ә? Элекке сөюгә мөкиббән китеп, бүгенге көнемә кул селтәп, каралама язгандай яшәгәнмен бит! Эх! Үз-үземә карата күңелемнән нәсыйхәт, нотык тотып юлга чыктым менә. Үз өемә, үз балаларым, хатыным, үз гаиләм янына. Җан җылымны жәлләп җәфалаган бахырларымны рәхимле гамәлләрем белән бәхилләтергә Ходай миңа вакыт бирер микән? Алар алдындагы гаебемне йола алырмынмы? Шунысы куркыта. Абзый кыйссасын тәмамлаганда, буран тынган, көн дә аязып киткән иде. Әйтерсең, Валерий дәдәйнең күңеле белән бергә тәбигать тә тынычланды. Безнең рейсны игълан иттеләр. Хушлашып, һәркайсыбыз үз юлыбызга кузгалдык.